It-traduzzjoni u d-dinja awdjoviżiva jiltaqgħu flimkien permezz tas-sottotitular u d-dubbing. Żewġ oqsma li huma relevanti ħafna għal pajjiżna, anke jekk il-prattika tagħhom għadha mhix komuni.
Is-sottotitolar, id-doppjaġġ u l-voiceover nistgħu ngħidu li huma l-metodi ewlenin ta' traduzzjoni awdjoviżiva. X'inhi traduzzjoni awdjoviżiva hija meta jkollna prodott awdjoviżiv, produzzjoni awdjoviżiva, u noffru traduzzjoni f'lingwa oħra ta' dak li jkun qed jingħad. Eh, ħan jihdu dal-programm pal eżempju. Mela dan huwa programm Malti, xek, ehm, jien nitkellem bil-Malti, u nixtiequ per eżempju li nilħu telespettaturi li ma jifmux bil-Malti, jista' jkunu residenti lokali, jew inkella barranin, jew nixtiequ nesportaw il-prodott biex, biex anki min ma jifhimx il-Malti jkun jista' jsegwi l-programm. U nistgħu nagħmlu dan permezz ta', ta sottotitli. Jiġifieri jiġifieri ehm, issir it-traduzzjoni wara r-recording ta' programm issir it-traduzzjoni ta' dak li jkun dak li jiena nkun inkun qed. Imbagħad it-telespettaturi jaraw bil-miktub jaraw il-klim bl-Ingliż jekk aħna nażlu pereżempju l-Ingliż bħala bħala ehm, lingwa lingwa mira u jaqraw it-traduzzjoni naħat isfel tal-iskrin. Fil-każ ta' doppjaġġ u voiceover dawk huma metodi differenti għax l-telespettaturi flok jaqraw it-traduzzjoni fuq l-iskrin huma jisimgħu t-traduzzjoni. Jiġifieri dejjem wara jsir recording tal-programm dejjem issir it-traduzzjoni ta' dak li jkun intqal. Imbagħad ikun hemm eh, atturi, ikun hemm ikun hemm nies li jirrekordjaw it-traduzzjoni u telespettaturi mbagħad Fil-każ ta' voiceover jisimgħu żewġ vuċijiet, jisimgħu il-vuċi tiegħi li qed nitkellem bil-Malti imma tkun vuċi fl-isfond, il-volum ikun ikun baxx, mentri tinstema' l-vuċi vuċi oħra bl-Ingliż li tkun qed tgħid li tkun it-traduzzjoni ta' dak li jiena qiegħda ngħid bil-Malti. Id-doppjaġġ ta' rġa' jmur oltre għax il-vuċi tiegħi titneħħa kompletament u minflok il-vuċi tiegħi jkun hemm ikun hemm biss il-vuċi il-vuċi bl-Ingliż. Ehm, imma fil-doppjaġġ tkun taqbel eh, mal-movimenti ta' xuftejja. Ġifieri dan il-metodu sotu nużaw għal-finzjoni fil-films u mhux għal-programm, mhux għal-programm eh, bħal dan. So the old Pope has finally gone to St. Peter's.

Eh, Tini net jista' jkollna eh, prodotti programmi f'lingwi oħra, apparti l-Ingliż, Taljan, Spanjol, Franċiż, u f'dak il-każ nistgħu noffru sottotitli bil-Malti. Imbagħad jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll li noffru sottotitli fl-istess lingwa, jiġifieri ma jkunx hemm traduzzjoni mill-lingwa l-oħra, imma jekk jekk pereżempju dan huwa programm bil-Malti, nistgħu wkoll noffru sottotitli bil-Malti u dan isir għal raġuni

Son una cosa que no se juntan nunca, papá. Sí o no? Invito a sí, sería más peligroso. L-ewwel nett naħseb li importanti li nsemmu li issa hemm hemm persuni kwalifikati li qed jistudjaw it-traduzzjoni awdjoviżiva, ġifieri importanti li dan ix-xogħol jagħmluh persuni esperti. It-traduzzjoni awdjoviżiva hija hija hija professjoni u trid issir mill-professjonisti. Din tott għal għat-traduzzjoni inġenerali mhux biss għat-traduzzjoni awdjoviżiva. Għax hemm ċertu parametri, hemm ċertu standards, hemm ċertu tekniki, hemm is-sinkronizzazzjoni wkoll li sija fil-voice over kemm fis-sottotitli trid issir mit-tradutturi. Ehm, Ġvi jekk aħna rridu nixtiequ prodotti ehm, ta' kwalità ehm, huwa importanti li dan ix-xogħol jagħmluh professjonisti. Dan l-aħħar bħala parti mir-riċerka tiegħi Ipproponejt linji gwida għas sottotitli inklużivi kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż eh, f'kuntest eh, f'kuntest Malti għal kuntest Malti u dawn il-linji gwida huma disponibbli huma pubblikati fuq sit elettroniku huma disponibbli għal stakeholders lokali, għal filmmakers, għal producers, tradutturi u dan biex dejjem kemm jista' jkun inħeġġeġ min jaħdem f'dan il-qasam u speċjalment min jaħdem fil-qasam tax-xandir biex kemm jista' jkun infittxu u noffru dawn is-servizzi b'mod partikolari il-sottotitli inklużivi ehm, biex dejjem kemm jista' jkun nilħqu firxa eh, dejjem iktar wiesa ta' telespettaturi u nofru esperjenza kemm jista' jkun